Tikah kum hnih chung kan tila cu kan vun luh a si cang i rak i thawk ka tin maw nan rak luh i zeitindah a si timi le cun atu in nan rak i thawk ka in kum hnih chung ah hin zei bantuk harnak dah nan ton i zeitluk in dah a har tiah nan ruah ee tikah cun zeitindah hmailei ah zeitluk tiang dah commitment aa i peknak ding hi zei tiang khi dah kan i tim i zeitluk in dah kan i ruah chih timi te kha aa makhatte kha ka vun in hal ko hna le Teresa tu nai introduce nan vun i tuah ning in khan nan harnak zong sia kum khat leng kan vun kalnak han zeitluk in dah harnak nan tonmi le cun nan lung dongdong lo maw zei bantuk te nan ma nan feeling kha te kau kha kha a tha bikin e nan tha chiat zong asi zong ah nan tha chiat ning sinain akan hnem cha ti bantuk zong kha ti kau kan tha vun chian hik nain hi bantuk kan chan pi ti bantuk te kha kha bantuk te nan ma nan i thle bau ning le nan tinu nan feeling kha vun chim ding in Teresa an kan ti kha a changchang in introduce nan i tuan ning khan vun kan pek piak ding ka vun sawm ta hna. Kalawm. Atu atu dothlanna kum hi fai kan van lu nak chungah hin kan harsat na a tampi na te in mapi lei ne se ram ram chung in se ram leng in se na kan bom cha kan thawm ko ma cun a che che chan chan a cun manung kan si bantukin forhnak te khi kan herh theo tawn na cun hika hin kum tling lo in a lut mi zong kan um e kum tling pi zong a lut mi kan um ma tik khan dai kan tila nan mah thapek na kan herh ko ngakchia ngakchia kan sin tuk in chechel cun thapek na kan herh tuk chechel cun testing ka tila ta test nak pia zong khe kan herh pah tawn ko macun kan harsatnak tu hi cu chim ahcun lai lai lai cu kan har tuk tuk harsatnak hi cu chim chim zong khe zei kan ti lai kan i cang kan ti ta sihmanhsehlaw nanmah bawmhnak thawngin zei kan har paoh ah na kan ṭanhpi na kan ṭanhpi ngam macun na kan dirpi ngam caah zei kan har paoh ah thazaang ṭhawng tein kan pah khawh ko tiah chim ka duh. Kan i lawm, kan i lawm. Uh, Esther kata, Esther zong kha. Karlap ah ramchung ramleng in kan ṭanpi kan i lawp. A caan cun thazaang a zor caan ah tampi na teen. Hi caan ah thazaang tampi kan ngahmi zong um. Hmailei zong mah thazaang tampi kan her rih ko. Siseh siseh kan lawm kan lawm. Holy nangmah holy in uh, Jesin aa len khan nanmah nih tikau kum hnih chung a kan lut cang cu ti. Kum hnih chung kan lut cang i zeitluk in dah nan tha a chia maw nan tha a tha maw cun nan re a thei tuk maw? zeitindah nanmah i tikau nan temh innak maw silole nan temh in ko bu tein zei bantuk dah thazaang nan lak ṭhan teinak nan hmuh te dingmi khi hmanh nan hei cuan a si lo siah teinak khi kan va hmuh lo hmanh hi tluk in ramchung ramleng a kan bawmhmi te khi dah kan ca cun thazaang ṭhawnnak ngai a si ko timi bantuk te kha nanmah nih nan ruahnak te nanmah i nan hei feeling mi te kha ti ko makha vun kan chim piau ti kha si ko e a chang chang khan nanmah group kha holy te kha nanmah kha pakhat pakhat nun khan vun chim ding ka vun sawm ve than na kha Hausa. Tikkun kwak na kwak. Tikko. Okay. Atu he atu he nan nan vun lau deuh rua eh. Lau hlau lau hlau. Ke tnai ki jo tar mi ki jo mai treza ni kan chim di chang ko e. Ni kin chambau nak bik jo. Mipi ni kin chan chan chun kan thang ke uh, foinak pitta na chim ko le te ya ya ya kan thang ke na kan uh, na kan chiat caan um te lung ah that thatnak kin na kan hmuh caan um vaikhat te thil kan to so lakin mipi ni cun a foinak cun a tam deuh nan chim pakhat te ko nakin a tam pikin nan chim mi ke tam A chimmi khi an tam deuh kan hmuhnak ah. A khi caan caan kan lungzor. Nain mi cun a kan ṭenh laklawh ko. Nain a ṭenh lomi nih cun kan chiatnak cu a ti tuk bak in kan hmuh. Kanmah kan hmuh ning a maw. A ti ning. Kan nih ne kan har bikmi cu Mipi bawmhnak hi si ko. Pakhatnak ah Pathian te, pahnihnak ah mipi nih na kan denhpi ahcun kan lung cu a tho le ee a dongh tiang cu kan ṭuan ko la thein kan duh. Siseh. Atunak hin cun mipi bawmh hi kan ko. Mipi thazaang kan herh bik. A dikmi si. Vai ah a ṭha tuk kan i lawm tuk tu kha Jesse nih khan Jesse a sim caan cun Holy chim caan ti bantuk i chan dawh nan sin ni kha e zei si zong ah a tling a ṭha a dik cun tunai nan chimmi kha a si zong si ding se lungthiang tein tikau mipi sinah Kan chim miss ko ca nan lungchummi tu kha mipi nih hitin na kan hmuhmi hi a si lo dakaw timi kha hi tluk i nunnak pek in thazing kip tu kan khemna kha lan na cin kan thla silo atu i bia ruahnak zong nih na kan hmuhmi thaizing ah pingpang kan si kho mi si cu tluk tiang e ṭihnungmi ti bantuk kha te kau hi tluk nunnak tham kan ummi khan he tia thil a pel pawi te minung tlamtling lo mi kan minung kan si kan tlamtlin lomi kan tlamtlinnak kan tlamtlin lonak lawng kha hmuh piak loin thazaang pektu kha nan rian ding kha a si timi kha na chimmi kha kei zong ka lungtling ngaimi a si a ṭha tuk e ka khan Vei ah a kal ah kan vun i tanh kan vui tanh cio lengmang kha a ṭha tiah ka ruah cakhan u siang nangmah kha a kal lakah an chimmi ah khan feedback bantuk maw si lo le uh, khaban khakha cungah khan tahchunnak ah mipi nih an in timi nan celh lo cemmi hna khi tahchunnak ah nan ta le paul Aa chuah sualmi pakhat nih cu bantuk can um timi an in sawipiak ningmi hna kha nan duh lo a si lo sile zei bantuk hei ti bantuk phunphai hna kha nangman in na siaherhmi na lung i ummi kha vun kan hal piak hna law tiah usiang kha siseh uh, tunai i uh, jesse misu vun in let mi kha se jesi ne vun le na ga khan to se ze kan tala mi pi le tha chen nak soisel na te man to kan thai ati mi kha keima hi ka ram leng a chun khaban tok nan ma an soisel min hai kon ban thai tuk na lo ze kan tala ha kha CDF ra kam na te nan than nak chim mi han tam dau nan ra than na ke e ram chung mi man sing ha ka vun te keima ni ka vun thai na lo te kan ma le ni chun ram leng mi ni chun te uh, nanmah hi kan i uar tuk hna azai kan te lai a hlei chen uh, mino tampi hakha khua sia hakha peng sia uh, CDF kha hom han in hnek mi zong nan si lo chu mu nu le pa zong ne an i fial theng hna la lo tam deuh chu nu le pa hman an i siang hna la lo khaban tok nu le pa ne dot chu ama ko mi uh, chung khan dot mi khaban tukin ramlak te a buk tanga um ne thimi kha kan ma le ni kan uar tuk na ti mi te kha bun chim ka du i karlak tete ah a thei thiam lomi ka bantuk thatchiannak zornak nan theih ti kan zeitik hmaina khan a kan tanpi tu tampi an um a kan daw tu tampi an um ko timi kha thazar kla o cun khatalein keimah cu ka ti lamang mi cu tu lio i do thlennak tu mi he khrifa than si tiah ka tin ha kan tin ha khrifa tha zum awk tlak mi pathian a dawmi nan si tiah ka ti khrifa thalo ni ce bantuk hi tuan khawh selo i ra kan do mi zong he khuchiral domi kan si tiah ka ti tawn e makha hmailei zong tha chiatnak bia nan theih cun satan fa le sin ra mi si ti kharak thei lo nan thar thong ko se kan ni cu pathian ca kan tuan pathian ralkap kan si khrifa ralkap kan si ti mi kha hakha cdf ralkap long kan si lo khrifa ralkap bak kan si ti mi kha rakit lei o ani hin zong a dor thar kru ba ka tial mi chu Dorthar group khanai dia kan ban sare an ban thong ngai phaisa an ban thong ngai ni na thong thong ba kan rak tho nungak te te zong an rak tho e ka ti mi hna chu rung tlang e goals khan khe CDF ra kam na kan lap piak te lai ra ulan chu vai lam tung do tang mi kan phun te la ka vun te ni mana phaisa tam pi rak chuak ka ban tuk kha si nan tham ko se pathian in zohkhen hna seh teinak na kan lak piak hrimhrim lai timi te chim ka duh thatchiatnak popo kha tunu cu den the chu me tukfornak si satan le rami si nak ti lai e rak cho hlang bak lau timi te kha toi te en bia le nak chung khan vun sim ka duh mi se ka lom Siseh usiang kan i lawm. A ceu pa, zoh tuah hna law na tu le thi an si cang lai dah ka ti kan, kan, kan, kan, kan nu ralkap pawl hi te. Hei chim ahcun, ngakchia tete khem vun si kaw atu ah kum khat leng a kalmi ahin heh tiah anmah ti khawh tawk in ram chungah an vut thut diar ve tikah hin uh, zeitina nangmah pungpak nih na thinlung ah atu zong hin panga te nih an vun kan thutpi siko na thinlung ah na vun hmuh na hen zei bantuk dah nangmah thinlung ah riah na tuan i zei bantuk Khin dah hmai le khin vun kaa hlang chin hna selaw ramchung ramleng in nu paohpaoh a tuah nu lawng tin a kan ṭhut pinah nu te kauh kan far le kan nau le kan tu le kan fanu le pawl hna kha zeitindah nangmah nih na thinlung ummi biacah na duhmi na vun beuh chih khawh dingmi kha zangfahnak tein vun kan chimpiak law tiah zangfahte ah ceu pa ka vun nawl ta ka vun sawm. Ah, siya kalong te. Ah, Laitlang lei ka chuah tanak hi a sau ngai cang kai hi kumkul kumkul leng a si cang i mitthlam in ka vun suai tikah atu i kan nau le kan fale tete kan vun i hmuh hna tikah chim awk ṭhalo in kan um ko nan pa le nan u le hi ti te kha masibi ka van chim tak ka duh i atu lio dothlennak ral lak la sau lak ah tuan caan ruet e le in tuan caan on avin kan tel ti kho caan nan za pi chong kai lom tuk hran ti te khalung lom nak kan vun chim phone nan chinchiah bantuk in hi kan pa siang siseh kan pa lian siseh uh, chim zet an vun chin cang i kei lung cu nanmah lei ah serbi toi vun chimnak le serbi halnak caan an vun ka pek ve ca ka lawm i zeikhom po asia hi bantuk do thlennak hi nan u le nan pa le nih kan rak tuar bel mi sin alo in kan theih belmi le kan hngalh belmi rak si na loin atu in thawngpang kan vun thei e tu na mun hmai tete kan vun in hmuh tik hna kan ngai chia tuk hringhran kan lung a phak tuk hringhran ti te kha a tharen na mitlan hmai ka han vun chin chi zong ku bun du phone a har tuk hringhran ko lai pasal cha hmena ram lak la thing lakah kan no deu leo kan man ha ha kha le kan thu diar leo zong a hin zan kha zan hi veri am hen kan i har tuk vi si ko kum khat leng chung kum hi lam tlai chung ram laka nam van thu diar tikah chang vit laka si se thing laka si se nan vun ṭhut diar tikah nan har tuk hringhran ko lai ti kha hika hmun in vun langhter ka vun duh i upatnak ka vun in pek hna bawipa nih nun saunak tu in pe hna selaw nan ral lak i himnak tu thluan chuah ko hna si ti te zong kha hika hmun in a vun chimchi zong ka vun duh cu he pe tlai in khuza ram kim um mi hna lai mi phun hna zong nih kan nih hakha peng hakha i a ṭhu dianmi khuasa mi hna zong nih hi kan naule tete kan fale tete rak zoh ve hna u law hi tluk in mui dawdawh le kanmah miphun laimi lakah an chan lio ding cing an nungak lio an ṭhutdir khawh lio ah hi bantukan ram tang te ah miphun dothlennak ca hak Chinmi phun aiawh in an vun thut diam dih tik ahhin zeitluk in da zaangfak tuk an si ti kha pumpak ram tha phan cangmi Lai miphun nih Hakha peng unau vialte nan zapi tein tuzaan zong a thar in rimai tuah ko nin du hna liam cia ca na kan fanau le ca thawhbuar tampi a tho tho min an tampi ko zang lai i tho rih lo zong kan um men lai tiah ka ruat Tuzaan caan ah hi kan nau le tete, kan nau le nu tete mithmai nan rak hmuh hna hin an mah ca hrimhrim ah Pathian nih thlua kan chua ram tha ram rum ram ram nuam kan phak mi hi sullam ngei hrimhrim ah kan cantar cio nak hnga ding caah kan maha kapeng vialte Hi hna caah hin zang le cawi ding in tuan caan zong ah hin a thar in in sawm ṭhan hna. Ni ni khat ah anmah hna thawng in kan ni hna zong ram ṭha ram rum ah kan Chin ram a ser te lai caah kan ni hna zong kan tlung ve te lai i cucaah cun hi ka ram ṭha ram rum kan umnak hmun le ha te tu hin kan fanau le harsatnak vialte hi zohkhenh le bawmhchanh khawh i zuam hna u si tete kha Hakha peng miphun vialte nan sinah tuan caan ah bawmhhal zong kuan in duh fawn hna. Tlang hi uh, hi kan pa siang si uh, nau lian te hin si an au pa langmang nain uh, ho te men ni uh, phaisa bawmchan na hi kan pek hna lo hi tam deuh men lai tia ka ruat Sihmanhsehlaw tuzan cu baya kan fana le tem hmai zau tu hau lo zei tluk in da zaangfak an si nuam takin in chungkhor khara family a thu diar ko ding mi an si nain hakhalai changvut lak la forpi laka ramlak te am van thut dia tik ahin kan ni chu lum sa te pathian che cho kan dong i nuam te rian kan tuan zong i chung te rian kan tuan tikah an ca hin siannak thinlung te ngai hram ko hna us ti te kha tuan ca na ha ka peng kan miphun hoi sina nawl pat cung ku in du phone ha ti te kha van chim chi un du chun tua kan naw le te te zung kan i lom tok hring shan ka chim chia ban tok upat na kan in pek na lungdong lo te in kan lai mi phun cha mi phun cha za cheu nan dia tang man tukin kan di dong tiang diar khawh rak kan zuam piak hram u law hika lei ram ṭha ummi nan pa le nan ule nih nanmah caah hin tampi in thalak le zanghlei cawi kan rak zuam ve ko lai tite kha vun chim khawh tawk siseh law ka hin naulian na cungah caan na ka pek caan na cungah ka lawm ra lai mi caan ah herh mi um le chim khawh mi kan ne ṭhan sia cun chim nolnak kan vi ngei ṭhan te le ka lawm Siseh kan i lawm a cheu pa. Aa si atu kha warm up bantuk in kan vun kal a si ko i ti. I kan vun chim thluahmah hna le siarem ti kan chim lai. I kan chim bantuk khan nan siarem lomi zong aa atu ah kan chim theo lengmang cu democracy kha kan duh ruangah federal democracy kan duh ruangah ti. Atu zongah uh, dothlennak chung kan luh cuahmahmi a si bantuk khan kan fale kan farle te uh, ka- kan Lai ralkap uh, CDF kan ralkap kan kan nu saltha pawl kha nan tha chia hlau kan in halmi na kha positive negative impact a si zongah atu kan chim bantuk kan in halmi hna tu kan cun lungthiang tein kan chim mu law mipi zong na kan thei hna seh remh awk a herhmi kan i remh lai nan ṭa le lila zong a siah nan ralkap hawi le lila zong an siah remh a herhmi cu an i remh lai kan i remh hna lai ti kha vun chim ta ka duh i cu lakah ka khan Teresa kan ti lai cu ti i aa dawt ka ti le ma Teresa Teresa Teresa ka ti lai cu Kei hi Mirang ca vun ṭian zong ka rel thiam loh, Lai caan ṭiami le ka fiang set loh, kaw hlawt le le ka thiam hwi loh ti bantuk si. Ah ah Teresa kha ka vun hngal ṭhan lai te ko. Atu hin kannih North America i a phan cangmi hi cu kan chimvoi hra, kan nupi le hoi hna hi kan kan dawt tuk hna ning le kan upat tuk hna ning nu an i tal hin ji kan lung hi a tho tuk kan i nuam tuk i zeidan nan law nan ni vaya atu hakha cdf cun nan lu nak zong cu sau theo lai kum khat leng zong cu a va si cang tikah zei bantuk dah nan ta len hin ta an in daw hna maw Asilosila nan ṭale nih hin ah zeirel lo hoi hna in um hna maw? I kan ṭale pawl kan chimpiak pah ko tuah u, ti hoi na na thinlung a ummi hna kha a um maw timi kha nan ṭale le nan farle nu le pa karlak ah nan ṭale nih treatment in pek hna zeidah lawh timi kha lungthiang tein vun chim ko kan nih North America cun kan nu le pawl he nu pawl he kan ṭih tuk cang hna tu he nu pawl he bawi a kan chiah cang hna cu ca cun ni ta zeidah nan lo an in daw hna ma daw hna lo timi te kha vun kan chim piak dingin ka khan Teresa kha dawt kha ka vun som ta Oh si kalom kan tal ni sun akan dawt bak ko an far an far zin zau ten akan zau ma cun Mah ah khi example kan van chim ahcun khi rawl kan van chumh i kan kan thlir khawh lomi tiangin a kan bawm. Mm. Eh, tuan, an kan dawt bak nu an si ti khin lady fast lady fast ah mah khi si ko. Zeizong Mm. vialte ah anmah anmah zohkhatnak le anmah dawtnak thawng tein atu tiang hi cu mm, kan rem nu ka, eh, zei kan ti lai, Mm. an him ko. Siseh, siseh, cucu na lih bak lo tikah an in dawt hna lo, cun ṭha tein kan chimh hna lai cu, ka ti duhnak cu. Mipi nih yan an dawt hna lo tiah sik an hau. Sik min kan si. Maka zawn te he ka vele ta kho ve ma. Eh eh eh, vele tan usiang. Keimah hal kan duh mi hna cu atu kha Jesse kha silei ka tlai te cun alen kha supply am supply le vun tlai na vun te te promotion hita pek hita pa pawl ta pa le nu te ban tuka nu promotion ta nan nga pa ve ma ti mi te thai ka vun du ngai aruang cho holin ha ka liang a je man ka mu lo we hei ti ban tung mo promotion hita nu ipek um ma nu le pa hin ta jiten nan pek ti mi te thai ka vun du ngai

Vei khi cu um lo, rang pek te khi cu um lo, CDF cu rang kan ngei lo. Siseh si ka lawm ka lawm. Siseh atha atha bak rang rang rang nan ngei lomi kha yayi nan si ca a si theo le ti zong keim nih ka ruah ai te yayi timi cu dothlennak kan lak i kan duhmi kan va phak hlan te chung i a vun i tel vemi nan si ruang khan renghthana kha an ser lo a si men lai ti zong kha keiman nih khan ka hei ruah i a zei va si zong a khan kan ni kha cu mipi zeihnti lai mipi Khamtu kan ti le cu mipi khamtu mipi caah dirkamhtu kan si ko caah caan karlak chung dothlennak ṭha tein kan duhmi kan phak hlan i a kan dirpimi nan si ko caah rang a kai lo zong nan tha chia hrim hlah nan rang hi North America cu a kai tuk cang cun kan chim voi hra ka hen vai ah hmuh khawh lomi lei hna cu a kai tuk cang lai ti ka zumh a chan cu khuala ram miphun nan dawt ca si ti kha keimah pumpak in ka vun hmuhmi keimah pumpak in ka vun i fian ve mi si ca khan nan tha chia hrim hrim hlau rengh le rengh lo zong a si zong ah kan chim voi hra Uh, rang kan ngeih ruangah minung kan si hlei lo hlei lo kan ngei lo ruang zongah kan si lo hlei lo cucaah cun uh, kan tuan mi tu kha zeidah kan tuan timi tu kha theih bu tein kar na kan hlan piak cuahmah mi cung lawmhnak tampi kan ngei timi kha u siang a vun chim mi feedback nam vun tuah mi cung khan vun leh than ta ka vun duh chi atu cu ngaih a nuam taktak mi si kai he Pa bak ka si nain atu i nupi he fate he khuasa cangmi si nain cang vut hi ka ṭih kho tuk ka ti lai ma si lo le ka fih khawh ning kha ruahhar si cakei ma na ṭih deuh cakei ma cakei ka ma na purh deuh lai si lo le uh, cangvut ka da na lu deuh le ti si na cakei bak hi a hnawng bak i tlaih i tengh bak ka ngap deuh ka tluk in cang vut hei ti bantuk rul hei ti phun hi ka ti ngai ve cu kei mi hi ti ka chim duh nak cu minung ti mi cu kan mah e saram kan ti dan kan duh mi zong khi a vun khat cio lo e chu a cun a tu i fur cu vun si cu ti a di lei deng ma ma silai tu he a cheu pa ka he ful cha zong ka thei hwa ha ti lo e fur chung hei na hin ta nan khem hen chang vut he kei experience ka ngeih mi cu cah furi ramlak kan i chuah bot a par bang par cik cik cik ti a cung lei na khin thi thing na na khin an rak ti a ti a ti ti cu pa pi ka sang e a fi zong ka fi ka ti ko lai cu e cu cu zai da nan re thai mo nan ni har tuk mo chang vun na ta tam mo ti kha holy te group ni khan vun ka let tam sa tu ma di khan

Ko. Atu kan wa sakhan um cu macha adik jang um lo. Pakhat hnih kan um. Nakin tak pik nan ti lo. Jangvan na kan ti deuh mi jo. Na chim bang ca kai le rul khi kan ti deuh. Kan ti mi jo rul le se rul kan ti mi ko. sinak cun ru zong ke kan pummu cun kan va thah ko na te khin kan sai kho in kan rua cun kan ti sungai sungai se kan umnak sekan zong ke changvat zong ke um lo kan te ko la ta um lo kan ni cho Siseh, siseh, nannih group kha kan i lawm taktak. Nannih nan umnak group hi a ṭha tinak si nan ni thianhlim. Cun a pawngkam zong hi cite vialte nan phulh dih si men le ka ti tu hi. Uh, ka ti cu vaya nan fel tinak si kan i lawm. Mm. Cangvut cu kei hmanh nih ka fihmi cu zei ruang nan nan ṭi lo ti hau ti. Nan nusel tuk ti kha A vun i fiang kan i lawm taktak si. Rul te hna cu Laitlang cu um tuk lo cu a um ahcun vun that pa ula sa ei a har chinchap he makha vun i hle ula sa zong ah meh zong ah vun i ser pah ko ti kha vun vun chim hna ko ni la bianuam bianuam ti mah le mah ti khan hawikom i sana va si ko ca ka ha vaya aa dawtte unau kha aa dawtte khan nih group kha vun kan chim ve tuah nan nih nan riahnak ta cang vut um maw cang vut hna hei ti bantuk ramlak nan ria hen nan i harh tuk maw nan re thei maw timi kha fur hoi na hen a hlei nan re thei khun maw timi vun kan chim piak ta la mm. Ah, um, JC te hen um timi kan se ka he khual ka van tong ta e hi ka han ka van phanh hi se JC te he kan um na akhat uh, zung thu kan se kan di lak hen then changvut thi cho ka mu achun ka ti ngai ko na te khan changvut na in chang ngok ti deu a thing pi um mi ke Ka ti deuh. Thil cu inn ah utin ding a kai ahcun ai zam hoi ti. Cangvut cangvut ralhrang nak in cangvut le vai hi ka ti deuh rak te cangkung ok he. Se se se ralhrang tana se ti ding an si lo kan an ni fiang tu tikau da un da ding an si khan an ni fian cha a lo um ta tak se Kei he cang vut hi ka ṭih vun ti awk cu si lo nain ka siarem lo ngai, ka tlingza kho ngai i hika hin uh, nu nan si, pinah mino tete nan si ko bua cang vut zong ṭih huaha lo. Cang vut nakin ralhrang uh, ka ti cu ral zein ti lai ralhrang tu ralhrang nak hin vai ah atu vun chim tu aa dot cu cang vut ṭi deuh i ralhrang hi cu ṭi awk an si lo ti nan vun theihmi ka lawm. a tlangpi in mah he vun pe ka duhmi cu kan nih ralkap nih hin kum sawm ruk leng sawm suih chung a kan uk cang tikah a cheukhat kan pa le kan u le thinlung ah cun zei ha ralkap ṭhet lo na zei ha si ti zong aa fiangmi kan um lo tikau ralkap nih hin a kan ukmi hi zei he kan caah thil ṭhalo a um timi hi kan i fiang lo ah titiang a chim hi tampi i zeingti lai zeitlun a ralkap na a ṭhat lo kha a ṭha lomi chung kan ṭhen tiah khan a ṭhat lonak kan hmu kho ti lo tiang khan kan mit a rak caw a si na tu ah kan fale thi ka ti ko lai cu ti a ceu pa an si ko lai da ka ti keimah zong ka fale thi deuh an si ko lai ye ka chim duh na cu kan fale thi nih biatak tein ralkap uknak ṭhat lo zia fiang tuk in nan vun thei ralṭha tein harsatnak phun kip lakah lengte lai ralṭha tein nan kan ṭanpiakmi cungah khan lawmhnak tampi kan nei timi kha vun chim chap ta ka duh i ka hin Kan farle chungin uh, atu kha aa dawt zong sia tikah holiday group zong nan sia. July thla chung hi biatak tein nan i kap an i kap te kanmah CDF sisal CDF CNA uh, phone in ti khan uh, ral lo kap kha an i ka he tu July thla chung he atam cem A si rua tiah keimah pumpak i ka vun i fian dan deuh le thil ka vun theih khawh tawk cu va si selaw e, cu hlan zong ah ni hnih hrawng nan i kap nan i din nan vun um i nikhat ni nikhat hrawng nan vun nan i din ti bantuk cu tan hi cu a fak ngai a pe zong a pe ngai tia ka rua e nan ni cu keimah nih ka hei hmuh ve dan a khan cun Okay, ral hmai cun nan kal lai ti ka zum lo i a zei va si zong ah nanmah nih khan nan vun chim te lai i uh, ka khan adot uh, Teresa tu ni khan Teresa tu ni khan vun chim saloma khan uh, holiday group ni khan nan vun pe du kho mi khan nan vun pe chi te lai mah cung khan a cheu pa nih comment a khan tuah piak te lai o E Teresa nih khan vun kan mei piak seh zeitindah nan ṭal i ral nih doh lio hin nan re thei maw nan ngaih a chia maw zeitindah nan feeling cun tah uh, nihnih nithum hna an va peh tikah rawl ti le rawl te hna kha zeitindah nan i tuaktan dan si uh, nan nan lungre thei tuk maw nan lau tuk maw timi te kha A thuisa nih khan nangmah na thiam ning tikah ka vun a halmi zong kha a tling dih lai lo. Kei kha ral chung zong ka um bal lo, ral zong ka no bal lo, ral kong zong zeihmanh ka thei bal lo. Cucaah cun nangmah tu nih khan naa fian ning le ka vun i halmi chungin a vun peh khawhmi vialte tiang kha vun kan chim piak na ka vun sawm i thuisa nih kha holiday group nih khan nan peh duhmi um ahcun vun nan vun peh chih le mu. Kaa lawm khah. Aw si. Kan ṭa le raltuk an kal ahhin uh, annih thazaang, thazaang lei an va ba. Kannih nih hin kan um ṭhutṭhu hmun in kan lungre a thei bak. Zan hna hngilh lo hin kan um. Cun kan phone message a rat ah zei, zei kong dah si lai kan te. Kan thinphang peng. Kan thin hi kan i dom. Cun thinghnah zan kan i hngilh ahcun kan ṭa le siku hna an va kal. Raldohnak an kal ahcun thinghnah te a tlak zongah kan i hlau. Kan thinphang tuk. Tiah mipi ralkap kan si bantukin mipi kan va dohnak ah kan nunnak maw a liam sual lai, hma maw kan pu sual lai, kan thi dor khat maw a tla sual lai, tiah kan thinphang tuk. Kan ṭa le cungah hin kan thinphang tuk. Zeiruangah ticun kan kan ṭhuthmun va kalmi nak tha khin a ṭhuthmun a bami khi kan ba deuh te ka ruah thalang kan ta kan ta le doh thlan na am ka da am va kala hin kan thinphang tu kan thinphan dan khe chim dong kan chim kho lo a thil thil hna cun zan na thum te hna kan hil chan um cun an rak kir cang hama zei phone da si lai zei thawngpang da si lai media pakhat khat cila le hakha chinland defense force pawl ca an van tah ning hna kan van hmuh cun kan thim phang tuk mu cun che kha chan kha cum ha an van put a khin kan tak he sum mu cun kan theih mi hakha peng CDF cu kan i theih dih tik khin chin pha na khe adai lo an rak kir han tiang an chim thim pha na khe dai lo kan thi san tlom pal cang vot ne an kan kai e a kan se e kan kan thi chuakmi te hmat khi kan nih ca cun a har. Mm. Thi dor khat khi kum a thla thla an ngahmi thi uh, mipi rol a tho lo ni ai bun ma zazan thi luan hi hoi te bantuk kan thinphang uh, ma bantuk lai khi cho si lai in si sa rian tuan lai rian a tuan mi hna nih khin an ve thai khun ma cun hika lai kan ṭa le dawh kahnak an va kal ti khin kan lungre cu a thei bak nu pawl he kan ka kan kaan kan chim lo ti zongah kan mit hmai pakhat le pakhat kan i zoh ahcun kan thinphang bak ko zei nih khin kan thinphan dan khi zei hmanh nih khin a damh kho lo kan ṭa le him te an rak kir hnu lawng khin kan thupi khi kan i chuah khawh a si. Kan i lawm Jesse Nangmah kha vai kha medical lei a ṭaoan lami zong na si rua ka ti. I na ṭa le hi na thlop bul bal cang hna ma? Cun zeitindah na lungre thei tuk maw? Atu nai i ṭhuisa vun chim bantuk khan ti. Zeitindah nan feeling ral an vun i doh i an doh chung cun rak kir i aa khawng dengmi hna an rak um ahhin na mitthli te he maw na thlop hna? Si lo seh, zeitindah Zeitindah na thinlung khan tikauh na an far le nan si caah khan zeitindah nan thinlung a um i zeitluk dah nan i har timi te kha vun kan chim ve law. Mm, છે kannihle he Pathin ral do ahin tuk piin kin a thimi le Pathian dawtnak thawngin a thimi le tluk pin hma fak pin a ngei mi he kan um tuk lo. Kan um a pahnih pathum khem a si hnga. A va thlop mi hi cu tluk bik an um lo. Ya ticun an an i khawn ve ahcun kannih zong cu aa kan ti la sii lei cu tuk ding kan va hngal ve lo i kan va hngalh ve lo caah kan tuah khawh mi cu kan va kan va tuah piak hna. Kan thin cu phang bak. Mah an i hmuh ahcun Kan mitthli catlak aa tim nain ralkap pei kan si caw, mipi ralkap pei kan si caw, kanmah le kanmah hmanh ti kan i khawn deng kan thi i kanmah kan mitthli tlak hmasat ahcun mipi in zawl tuk lai timi khi kan ruah i lungcan pe lungcan kan i pek bu in kan thlawp hna ka ti le si matluk in kan thlawp mi cu pakhat siseh atu cu a dam cang dam cang.

Raltipul an va doh ahkhin cun kan thin cu phang bak. Ka u nih chim ban kan u ṭha zat chim bantuk in thinghnah te tlak mat cun kan kan i hlau heh kan ṭhu. Thla thla kan cam mat kin kan kaa thaw lo zit bikik kan bia thaw lo ka ti lo ai. Thla kan cam mat kin kan i nuam lo. Kan cam mat kin Kan duh ning kan cam thiam lo, kan thinphang tuk ah khin. Sangai, sangai. Siseh kan i lawm. An ka khan a ceu pa khan nangmah ka vun in fial ko te an vun chim mi te ah khan nangmah nih feedback tuah na duhmi tete hna hi tluk ralṭha an vun ummi le an retheih bu te zong an i hnek cuahmahmi tete le uh, tete a khan nangmah nih feedback pek bantuk kha mipi in kan si lai cu kan nih tuzan nih rungtlang a thawng a ṭhumi pawl uh, kan lai ralkap si lomi pawl kha mipi feedback bantuk kan vun ruah ko lai e a ceu pa ka vun sawm lai o Siseh mati seh cun caan na chimnak caan ah vun ka pek ve ṭhan i kaa lawm ngai. Atu i kan fanau le nih nan vun chimmi kan vun ngaih tikah khan khattelei kap in kan rak i lawm ngaingai. A ruang cu atu i kan ton cuahmahmi ah chungtel ah mi chong hlom kho dia mun na vun dial mi ka pathian thlet chu taktak si ti te kha a hi ka hin holy day lei na vun chim mi te chunga khanong lom nak vun lang tal ka du ka hin thesa lai zong e vun chim mi kong ka he pe tlai zong in a kan ma patling cham hin a har ko lai na thu dia ning kan zau te ka hin thing na te na va tlak zonga nan law lai le paoh khi nan lungre thei tuk lai ti kha cu ruahcia a si cun ralram a va kal ahcun i ready buin va kal a si cang tikah nannih cu thlam chung hna nan um hna a sia cin vaya a hak deuh hrimhrim ko lai ti te zong hoi ka hun hin a vun chim chi zong ka vun duh phone i tuan deuh ah khan kan bia hal nak ah kan hal dan a tlamtling deuh rua lo tiah ka ruat i cu he pehtlai cun biahal chih ko in duh pah hna i chim awk a ṭhat siat na vun kan chimh te lai i chim awk a ṭhat lo a siat cun na va chim lo zong ah petanami si lo i thilsa kha ka vun hal masat lai i atu ka si tari ah rian kan ṭuan ti lawng kha na vun chim thluahmah hna i khuazei in dah Hakha khuazei ṭhu diarmi dah nan si tete kha ta chim awk a ṭha ma ṭha lo dah Hihi cu kan chungkhar caah a sep lo caah chimlo ah ṭha lai ti ka ruah. Oh si kha te kha ruah cia si na te khan a ṭhat sual ah ti kha ka van ruak in hal mi hna kha si a ṭhat lo si ahcun ka lawm a cu vial cu si ko seh palian Zek nih lawm tu hi usiang hi a thin hi a domh in aa domh tiah ka ruah i kan far le pawl he vun hal pah cun ka hin kan halmi hna cung khan feedback vun i tuah pah kha ṭha ti ka ruah cak han. Mipi le question an halmi kha a um ahcun vun hal khawh a si lai. Mipi le question a um khan cun atu i CCN nih a vun thlahmi Facebook Live tang maw si lo le uh, kanmah CDF North America i kan rak live mi kan share chimi tang a khan uh, comment hal nan duhmi kan far le pawl sina hal nan duhmi sia cu tu thil kan chim cuahma mi zongah question adang deuh hal nan duhmi sia khan hal khawh nan zuam lai rak ti law hal khawh a si timi a vun chim ka duh i Paris zong a vun kan join khawh cang ca kan i lawm welcome Paris hi welcome tuzan cu tuzan cu na vun tlai deuh i atu he vaya lalpi pa re thei deuh seh ti na ti sarua ka ti welcome back kan i lawm atu atu hnu hin cu nangmah nih na vun hal cuahmah cang hna lai. Atu kha ka vun peh ta lai i pakhat te kha uh, oh, sorry ka peh la lo usiang nangmah nih comment an tuahmi tete cungah khan zeidah feedback ma vun hal chap ding mi le thazaang pek a si zong a ti khate kha vun kan pe piak lo a herh che cun uh, Paris ni khan na vun kan pe piak la cu number 5 in khan te nang nih khan na duh cun nangmah nih take over na vun tuah lo Paris ah u siang chim dih in okay sa keimah cu zemlo kha ka vin hal ta la alien kha ka vin hal ka du e chimok athat athami zat khan chim te lai te ani kha zing ta am supply list khan a ti chia khin kan thal mi si lo tate am supply na tek ti khan CDF ne thok ka le CDF CDF rak thok ka te ye am ne nei mi le tu i a nan ban nei mi a tu in nan si a tu liu in nan si ning a dir mu na khan te zei tin da na thin lung te um ti mi te kha a na thin lung na feeling te nan rak lu ka CDF na phak ka e na thin lung le ni hin na thin lung te adan nak te Na kan chim kho le ma timi te ka theih ka vun tung ai. Ka bihal nang na fiang ma? Ka ka chim o fiang ko na ten ha khor le cham pa ka ha dau cha kan kho hol kan thai ha mo tia Sima, ah, ze- nan khol chu zei hol de sela. kan thai di kan thai di mi pi he an thai di chang tu chu hol thai lo hol thai lo ram kan um chang tim ko chim ko zei hol po in An theih lo cukin na ka lehpiak te hna le chim ko. Siseh. Kan lun an thai ma? Kan lun ka ka cho har ngai lai mai the lai mai the the ong ta kan man ne. Mangkan trek trek ta kan otu cha kan pang he kan lung cha thau ngai ti lam sang in chun amasibi ka kha cho le do kom fe jong mai the cho angai lo mi kan tam the o tu he ka do na wai han te o tu mi me thum me li aphami hi ma chalong kam bi ngai ati hin chun

kan nih Chinram hin holh phun sawm ngai phun ruk ti ma sa ceu pa ka pal ma pal lo dik ma cu leng cu kan nei a nei di ko chu e sakta holh zong lai holh kan ti ko lai chu te e a dang dang holh zong rang ka tlei tana ka tlei kho vani cho ka tlei tin hna zong kha du cun chim pi ding ka chim mi vel kan holh si ha kha na chu a foi nak chim ma chun ha kha hoi na chu ha kha peng hi chu kan i fon dih Hakha khuachung hen ah cu keimah pumpak he vei bak ah ke sinu sisang a ṭhangmi ka si tik khan ka ti cu Hakha khuapi bak a ṭhangmi ka si tik ah khan holh phun a tling Tadim holh, Falam holh, Matu holh maw asilole atu ah Thantlang peng tikah khua holh phunphun kha tling te kha um dih mi si. Kan i khat dih. Cuticun a vun chimmi kha vun leh a si ahcun kan rak thawk ahcun kan tha cu vun chiap ah auto hna zong kan ngei si lo nain atu ahhin cun biatak tein ramdang lei na kan cawlcangh pinak le caan a vun kal bantukin veimlo ah meitha zong ah ṭha ṭha zeimazat kan ngei cang ko ti kha a vui hau duhmi kha si. Ha sak taka thawi cu a foi hna pula cu he khaka kha kan vui lai sak am le he solfa kan bun le ma cu sak taka cu ko cu e ai chim ai chim du na cu sak ta le ti nam hol hi avun kha cha ti e Paris ni khan take over na vun to le usiang avun in le mi cu na vun tling ma na lung tling ma atlin lo sin na kan hal tar than le atlin ko si cun Paris ni khan question five line khan uh, take over vun kan tuas lo Paris you are wel you welcome back eh nangma ba kan in hngak tu ti he kan cel ti lo kan dang zong cha di sang please take over kan i lom Okay, bian an rami tu tiang tha tuk tu kan akan telpi kho tu. Ka u le ka nau pawl zong nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Ah, kan ram miphun nan dawt caah hi dirhmun nan phanh hna hin ah, keimah lei zongin upatnak tampi kan pe hna. Ah, cun nan mui zong aa dawh tuk. Ah, cun nan pumrua zong tha fimnung nan fim tuk em hehe. Ah, Laimi Lainu za cu nan si ko maticun Laimi nih kan i bochanmi hna cu nan si ko tihin ka zan hna hmasa bik ka rak chim hmasa duh. Ah, kei hi cu uh, ramdang lei in kum tik hen thil tua khomi chu ka nei lo e bia tun hen uh, bia tun thazang pek long he kai maka cha kai maka cha ka rian chi sakau e kha zon him bia in kan thazang rak pek ma sa du hna asi a chun question lei ka nei mi in mo behal dak te behal nak ka nei lei kan ngai mi len kan kal hna le mo um ke mane behal nak ngai mi chu tu Atu lio hin cun CDF kong zong ah hin, um, khi zeikan tel le thachiatnak lei zong hi a tam ngai maw CDF ralkap lei kong zong ah hin. Mah tuk hin CDF nan nan luh hnu cio ah hin lungdong in a kirmi hna hi an tam hnga maw? Cun, uh, ramdang hna ah an kaltakmi hna nan hawile hna hi an um maw? Zaangfatin na kan chimh khawh si na ṭha ngai ko le, um, Mai Teresa and Tok Masa lo maw? Lungdong in a kirmi cu kan um lo. Kan i battalion hi cu zei kan ti lai chungkhar kong ah siseh pakhat khat konglam ah pumpucawmnak kalmi pakhat hnih te cu kan um pah hna. Mah cu cu si. Okay, kan tuak a dangdang he ta chim ding nan neihmi Zangfah tein a kan chim ta lo. Mm, a dangdang ticun ramdang kalmi kan unau hawi sinah cah ka duhmi cu uh, ramdang a kalmi kan unau sinah cah ka duhmi tum pakhat te um. Zei da si ti sia cun uh, um, a dangdang in dohthlennak dohthlen khawh si ko. Ramdang nan kal le ramdang nan kal le rian nan va ṭuan ni zong in dohthlen khawh si ko. Cun hika um thengtheng ah khep khep chung um thengtheng ah hin um, zei kan ti lai dohthlennak tuah hi si lo. Ral ve doh zong kha ral doh thengtheng zong hin dohthlennak tuah hi si lo caah khoika nan umnak paoh ah thlacam zong nan dohthlennak paoh khu a si. Macun zeitluk kan duh len ko zong kan chungkhar nih a pek lomi kan si khawh lo dang nan ramdang nan kalmi cungah Laimi kan sifah dan hi ka lungphak cu. Macun lungdok lungdok bu in nan kir a si ah le a tangtami a tangtami nan unau cu kan lungdong bak lo ti kha chim ka duh. a dangdang ti ahhin khuanu khuapa sinah tlawmpal te bia chim ka duh um cio a doknak zong ka chim ṭhan ka chim ṭhan ti le e nan fale hi rak kan zum u ti kha chim ka duh macun ramdang a kal a kan kal takmi CDF chungah aa chuahmi ramdang a kal ramdang ah a phanmi chungkhar a si ti lo ruangah ramdang ah a phanmi kan unau sinah zeitindah chim ka duh ti cun Kan lungdong bak lo. Macun nanmah ṭanpinak kan herh rih. Makhan eh, zei, zei, zei thil kan ton, zei thil nan ton paohpaoh ah, zei nan tuah paohpaoh ah, hika ram chung ummi, ramtang ummi, nan unau hi kan philh hlah u. Macun thlaza kan campiak rih u. Mah te cu chim ka duh. He kan i lawm tuk. My Teresa na bia chimmi cu a tlamtling bak. Atu ah kan zohmi mipi pawl zong cu nai My Teresa na chim bantuk in khan ah, kan ralkap pawl cu khi an tha zong a ṭhawng, cu lawng si loin an lung zong a ṭhawng tikah hin ah, kanmah lei nih kan herhmi hi cu kanmah kanmah lei nih kan pek duhmi hna hi pekchanh kan herhmi hna hi cu ah, bia lei zong in siseh, ah, kenkip lei in maw thazaang kan pek hna hi a herh. tlai bia chim bantuk in khan chim bantuk in khan a dothlennak he ralva doh len zong hi dothlennak pakhat lawng zong si lo ka zun le in mo bia lei zong si se murka lei zong si se kan chimmi he dothlennak pakhat kan dirpi ve mi si ko te chim bang in khan van not than ka du ve kan lom tuk mai Teresa na kan le mi zongah asia chun kan naw le hita kan unau le hita bia chim ding mi tanai bia hal mi CDF nan lu hnu cio ah hin lungdong a kirmi an tam maw culong salon ramdang hna an kaltak mi hna an um maw zangfah tein na kan let ta ula o shi tunai jen mai trezan ni kan chim di chang ko e na den kan ma kan du jo o ramdang um cia mi kite ramdang um cia mi pol ne kin an ma an ulan naw ka si di am an lut ve an lut ve e Nang cu CDF i din law Malaysia rak ra ko nga timi minung khi an tam nga cu an tam ngai zong hi. An rak sawm hna teh. Sawm khi cu rak kan sawm ti hlah u ti khi kan duh. A ti khi chim ka duh ka luk. kan sawmpiak ti bak hlah uh timi kha. Vun nol ta le Paris ma ka zawn te cun an som vek hna cun tangka ceilak ceilak rak kan bawm hna se ti kha a so mi pawl hna tangka zong a thawha ha lo mi zong kan si sual kho men a hai duh mi cu bepe para ka vun ka vun pe bia betui na ka a chan cu kan va cang dih cang ko zeiti zong ah heh tiah tei kan rel cio kha atu nai e vai ne jesi nih vun chim bantuk khan som le sila thapek khawh tu kha i zuam hna sila ti tu kha keimah zong khan vun nolh chak ta kha ka vun duh ta ve si Paris keimah pakhat te ka vun hal ta hna le Paris kum ka zawn te kha zemlo se atu lio ah nan mah kha ka ti theng lo Eh, atu i zeiktal CDF cheukhat pawl nih online caan tarmi zong ka hei hmuh pahmi cu atu lio ah online tan hai ti zeikantara a a- a ummi hmanthlai te bantuk bawlung chuihnak nuamnak tuah bi hei te bantuk a vacation kalnak ma te bantuk nan hoi le nan ma thin nan post on ah khin a cheukhat CDF an siong CNA siong ma man tuk te te khi cu a kan lungfak pa ve ko ti bantuk hen um e nannih ta kha bantuk ne khan an hnorsuang hna ma a ram ca nan i pek cang ko ca khan a lenglei khi kher lo manin um si lo le mino nan si ve bantuk khan a leng in nuamnak hi ti bantuk a pawl nan hmuha khan nan thinlung te zi ti te da um timi te khan nan feeling te hna na kan chiar kho le ma timi te kha vun hal kan duh ngai hna nuak na te nan si ja khan te Minung kan si a nuam dohthlen ah a tuah mi bantukin a rak nuam cio mi zong kan um kho. A nuam mi laksawk ah a ṭap mi hen kan um kho ve. A thi mi lak ah a nung mi zong kan um kho ve. Minung kan si caah vawlei i si caah nuamhnak in a khat bantukin ṭahnak zong a khat ve. Mah cu hopoh nih kan theih thiam piak a hau kun hna tiah ka ruah. Macun a dohthlengmi nih kan thleng le e dothlennak a tuahmi nih kan tuah le e khua chung ummi nih cun minung an si ve caah nuamhnak an herh caah an i nuamh khawh cu an an i nuamh khawh cun nuamh khawh chung i nuamh khawh kha a ṭha bik ko natein aa nuammi nih cun over tuk in i nuamh lo ding cun oh kan kan nih kan nih tal he ram chungah kan um kho lo he zei kan ti lai Tebuk khua zong CDM tuah khawh si ko. Macun ah mah rol kan ei lai mi hin uma spicy hna an i tuah pakhat khat barbecue hna an ei hna cun awm hi mah kan ei lio ah hin an ṭam le ngapi le pe aa meh mi an um mah lungthin ruahnak an ngeih ahcun ṭha bik ko. sesek de lo zemlo te group kha holy khan hol lo te holy khan ang man na ru ami tel kan chim ve ta aruang chu keima inbox a khan keima chat pumpa kan ak chat met um CNA lein sia CDF lein sia khan te

Mino kan si ve bantukin i nuamh te hna zong khi kan duh tuk ve. Khin kan ram caah tiah khi lung zei ka ti la. Kan ram caah kan i pek fafen khin cun nomh kan duhnak vialte kha kan hlawt dih. Ramdang kan um cang hnu khin cun kanmah duh in kan nung kho ti lo. Siseh zeitilah aa nuammi nih khin cun an i nuam zong khin a poi lo. Nain Myday te hna, Facebook te hna an taal lengmang ahkhin cun kan lung khi a zortel ngai. Fir siseh. Siseh, siseh kan i lawm, kan i lawm. Siseh, Paris. Serbian an halmi tha tuk. Uh, se asial caan ahcun minung pum lei in cun maw uh, kan duhnak kan i nuamh duhnak ca tampi ko na tein atu bantuk in khan uh, nan lungthawng e zei kan tela kan ram ca rian nan tuan mi cungah hin upatnak tampi kan pek hna kam kan kum zong he akhat ngai ko la kan dilak tein hin mo na tein um namma tluk in hin cun uh, minung ka pum in ka duh nak ke kal tak in uh, ka ram ka ram ca ah rian ka tuan le ka ram ca ah ral ka dawla ti mi cu uh, a har ngaimi decision pakhat cu maw mah tikah khan uh, upatnak tampi kan pek hna tinka zong ka rak chim than du a si ahcun a tlawm palte uh, biahalnak ka len le e uh, biahalnak ah bia kan hal duhmi hna cu tu khua pawng kam ah hin ti bantuk ah hin mipi le in hin ta tha peknak mo tam deuh silo le bisi phainak da tam deuh zang fatin kan chim kho le ma um hi Teresa an rak start than lo rak thok than lo thangchiami an um bantukin a kan forhmi cu an um ve. Mah a kan forhmi nulepa a kan tempitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Ram chung in siseh, ram leng in siseh, chawva lei in siseh a kan tempitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Pakhat te mipi sin in ka theihmi nu pawl caah ka theihmi cu Chikha caan kha cu ka van theih ahcun ka tha hnak he a ka ther i usiang he ka chimh lengmang. Hlan lio hlan khe zei kan ti lai hlan lio ahcun nu pawl he zeihmanh an si lo te an ti. Natein atu chan ahcun nu he pa pa ha hin tan tu tein rian he kan tuah khawh timi hi chim ka duh. Macun nu nih CDF lu a herh ma herh lo timi kong ah a buaimi kan nu le kan pa nan chin ka ruah hin ka zaang nan fak khatnak am. Macun Nu nih hin taksa in pumpak in ral kan va doh lo lawng hi a si. Zeipaoh ahhin pa nan tuah khomi paoh kan tuah khawh timi chim ka duh. Mah cun nu nih CDF luh a herh lo timi chungah hin nan chungmuru le a kan pumi tete chungkhar lei in kan vun zoh te khin CDF zongah nan chungkhar pakhat tal unau pali panga nan ngeih zongah pakhat tal CDF a lutmi zong nan si lo. Mah cun ka chim ahcun um, mi ṭhatnak a hmu deuhdeuhmi nan si. Natein kan in theihthiam ko hna. Atu belte ukaṭha nea dirhmun van si ko tung ah hin CDF nih chim komi ukaṭha van si ko bu in CDF nan far le CDF lu he herh maw herh lo ti a buai tawnmi nu le pa an um ṭheo tawn. Mah hna cungah chim ka duhmi cu na sian lomi na nunnak pakhat te hmanh- pakhat te kha uh, nan far cho kan ngap tuk nan far le so kan ngap tuk nan fanu nan fapa he chi hi kan ngap tuk i kan ti kan ti lo ti khi selo lairam caah thi tiang in uh, nunnak pek tiang in kan tang ngam kan tang ngam ma cun uh, CDF kan lu ah hin zakhat chung zakhat kan thi lai ti cun kan ruat kan ruat fo lo Khuaram caah cun thih cu thih he zei ka ti lai kawl holh kan i hlan ahcun a sung paw bak. Natein khua le ram caah atu nan far le nih kan i ruahchanmi cu kan nung hrimhrim lai. Khua le ram caah kan thi le lo, khua le ram caah kan nung hrimhrim lai. Macun uh, CDF nu pawl a lut lu lu he herh ma herh lo ti a buai tomi nu le pa sinah chim ka duhmi cu fak nun tein mah ni thinlung kha ka ruah ahcun ka zaang na fak bak ma cu chim ka duh ka lo. Kan i lawm tuk bia na chimmi ṭha tuk Mai Teresa. Uh, mi hmai zoh lo bak na chim i mamak a kha a ṭha tukmi si bia na chimmi kha upatnak kan pek a ruang cu minung tampi nih maw Laimi hrim he kan ruahnak hi cu a bi ngai atu hi cu maw kan nu le kan pa hrim he nu pawl tu he cu um, ke inn ah um e uh, kan vale caah maw uh, rawlchuan uh, piak in khen piak ti kem ki khenu pawl kan rian chu sitin an an an tat hmat mi chu se e phaka han lo mi bak se nu pawl zong ne chon atu zong he my teresa long sina se holiday an phoi zong sina se an group zong sina se um ke uh, ramdo te bak in ngo ramdo te bak in uh, ke Dothlennak timi cu raldoh timi cu a har tukmi a si. Aa raldohnak hmun a va phak timi hi a a fawi lomi a si caah hin aa ke thazaang thazaang ngei bu le aa zei zei kan ti le ke ṭih lo bu te an dirmi he mei hi lunglawmhpiak tuk ding kan si tiin ka hin rak nolh ṭhan ka duh. Ka hin lawm tuk My Teresa na chimmi cungah. Aa a si kho cun zaangfah tein Holly zingte an group zong kha aa bia nan chim khomi um cun a ṭha ko le. khua pawng uh, ti bantuk uh, mipi lei ne tha peknak mo tam deuh siloah bisi phainak da tam deuh timi kha zang fa tein Hmm, tunai mai trela ne chimi kha cho kan ri di chang wa ka kan chim du mi se se Kan i hrawm. Kan i lawm tuk. Nan ruahnak a ṭha tuk. Uh, upatnak tampi kan pek hna. A si ahcun atu cu um, holiday an group in khan uh, kan van start hmasa le emaw uh, biahalnak ka neihmi cu ramleng hna hi ta zeitindah uh, na kan hmuh ning seh hmai zoh lo tein maw a hmai zoh lo tein khan rak chim ko aw holi te nan group kha ramdang lei ummi nan u nan nau nan nu nan pa pawl he nan nan hmuh hna Tuchim bak tu. Akpon chami. Se, kan i lom. Ramleng hi cu nan tha nan tha bak na kan ke bak na kan ke bak ramleng hi cu na kan ke ko adang khi cu chim awk lo na kan ke bak ti kan cun chim ding um ti lo nan tha Paris ka kawl hau na kan ke bak ti zan thei ma ka thei lo da pa da te na kan ke bak ti mi ka Paris ka vin le pya ta la ho le na kan na kan kal tak ti hana na ru asala ke chu sa bai la bai a register kan tlang lai hon chu ke kan ke la ti chu ke tak bak ka si kal tak ka si ke ti mi chu na kan kham na kan nun ti ka si e ram dang lai chu nan tha tuk e Ve ah nanmah thawng hin kan nung, nanmah nih na kan nunh ko ee ti kha a chim duhnak si. Na kan ke bak ti kha na kan kaltak tinak si lo, na kan, na kan bawmh ee tinak si. Ti kha binuam pass ko cu ti. Aw, Eh, mm, mm. Si, dum cho pi na pi na pi na pi na thong se ni lom. si, mm. Kan i lawm tuk. Nan um ramdangmi nan u le nan nau cu zumh phu lo zum phu lo bu te bak na kan zumh tuk tinak si kan i lawm tuk. Sicun zaangfah tein My Teresa kha na ruah ning maw, uh, ramleng ummi pawl na hmuh ning hmaizah lo te bak in? se ramleng ramleng ramleng he chawva leng siseh thaza um thapeknak bia an tein siseh na kan bom macun meithal hna na kan cok piak cung mi cungah kan i lawm tuk uh, ralkap ralkap nih kan herh bik mi cu zian le kon le um meithal hi si ko mah nak chung mi la kan herh bikmi na kan pek e na kan bawmhchanh peng ca kan i lawm tuk cun nan rian tlamtling ko seh nan nan ngandam ko seh pathian tu ne hmailei ah nan nunah alam in hruai hna seh law thluachuah ta nan pi ko hna seh tiah chim ka duh ramleng ramleng ramleng he cu online deu umdah ti lo cun a chungmuru cu kan hmu bal hna lo ti kha khin soishelnak hna zong kan thei bal lo ma cun thapek nap deu hi kan theih peng mi cungah kan i lawm tuk Kan i lawm tuk ti leng in cun chim ding kan ngei lo. Ka lo. Okay. Um, bia nan, nan kan lih mi cung lunglawmnak tampi kan ngei. Um, sai cun ka chim bang in cun zum phu lo te bang na kan zum. Um, cun mah ruang ah hin atu live in a kan zoh mi uh, u le nau nu le pa hna atu uh, kan CDF ralkap kan nungak len hin cun akan zum tok ma cha hin zum phu te bak an um chin ha uselo uh, chova lei zong se se murka lei zong se se tha zong tampi rak pe chin ko hna usitin ka zun ka rak chim than du um cun adang online in bian halmi he pakhat cumo uh, ke fan ei ni puan he ta zai bantuk uh, fan ei ni puan dana ne shrok ke uh, zang fatin na kan chim kho ha ma se fan ai in hi puan cho free free ten kan um ni khi um e kan um chan khi um e uniform in kan um chan khi um uniform in kan um a chun a chun ni tlak a chun ni tlak uniform in kan um ma chon ke kan ha nak a uniform pi ten kan ni shrok mai thal tamtling ten kan kan ne bai kan ne kan Mah cu si. Mm, okay. Tha tuk. Uh, uh, long tein nan um kho, freedom tein nan um kho timi thawng na kan thanh e kan i lawm tuk. Or freedom tein rak um ko or nan khi nan nan i hruk mi ah o mi cu a tha mi cu ka a kan nom ter timi nan hruk ai duh mi paoh kha rak i hruk ai ko tin ka kan rak chim than duh hna. Cun uh, tu comment ne uh, bia pakhat te an halmi hi cu nifatin te maw bian raw nan ei mi ahhin ta zei bantuk hi nan ei mi se culong si lo in khe nan zei kan te le nan hot khun mi rawl ta zei bantuk rawl thla se ma kha zang fa te na kan chim ta ula atu lio cu hring dum dum thlak cin zei kan te la Ti tikah um, an tam. Macun hai uh, santok uh, mai hai ti bantuk kan ne mai kan ne me macun sa hi jo mu sunbar kan tla ta. Cun nan nan hot mi hi ta zei da se mai Teresa nak na hot bik mi hi ta zei role da se. Arsa le voksa. Pu Zu Biak Lian nih ar bokan thak ko na lai he du zan cu tha che lao. Chun rual he ka van ngai tuk tuan si se da cun. holiday ta tu he zei bantuk rol ta nan ei nan ei lio mi se Tulio cu lo ti pawl ah a za bik cu santawk, lebunbuk le tuai, tuihrep. Hi kan ei bik. Ke, tuai kan ei tuknak ke kan du zong hi tuai a cang run. Kan hawt, kan hawt bik cu Si khawh cun arsa le voksa cu a si ve ko. Voksa cu voksa cu ei tuk ti lo ding an ti kha ṭha lo an ti. Siseh maw cu vei zong khan an chim lo biscuit hi a tung lei in kan parcel vei a phei lei in kan parcel kan ei ti bantuk zong a um lo biscuit hi Atu Laitlang ah a har tuk cang rua. San tuk hena cu kan nih lai le cun ah kan nih North America cu kan ei kho bak lo cu. E, zei zong ah nan hot mi tete zong kha atu zan mipi a ngai mi nih hin an thinlung a rian a tuan ah cun nan hot mi arsa voksa zong kha a rak suak kho mi si ko. E, a kar lak ah vun tanh ka duh mi cu atu a rak thu mi he nan panga ning tein ah rungtlang nih promise fifty dollar kan ti lai cu ti dollar sawm ngam an cio phone card kan rak ron piak te hna lai timi te kha kan lak ah vun than chi kan duh e cun atu zan ah a rak thu mi a rak ngai mi vialte zong nih khan atu e phone card ca siseh cun an rak huat mi an rak chim mi arsa tanha zong ava si zong ah bok Thah duhmi thinlung ngeimi nun ma cun atu u siang a hnu le a thu a hnu lei i background a cuangmi 7047947628 ah khan uh, vok thahnak ah vok pakhat caah ti bantuk te hna silole ar ar nga caah ar hra caah ti bantuk bantuk khan comment tuan khan khi atu na ka vun sim bantuk khan ku siang hnu lei background chuang mi 7047947628 a khan tangka kha rak ron kho si timi te kha akal laka vun sim chi ka du e Paris ni narak lu le cha te na vun timi hna chu nan i daw tuk nan fel tuk na timi kha Mizo holh duhlian holh ka vun i hlan cun in zei bok si in chelo bok si in tha bok si ah in fel bok si ti kha nan si ma kha bok bok bok bok kha vei duhlian holh in cun Mizo holh in cun an timi kha nan mai nan si nan tha chia hrimhrim hlau Pathian zong nih in kilveng hna seh damnak an pe hna seh nan thazaang nan chuahmi nan ṭa le thazaang nan pekmi hna an riah cu nan chuan piakmi hna le atu i zeintila sentari nan congh caan i har ngai in tettawt ngai in ti ralkapbu chung tling tein meithal nan i tlaih i kin nan hngahmi te hna zong a khan thachia hrimhrim hlah bawipa nih nan tuahmi hi teinak pe cu minung nih cun kan tuah cu a hau sinain teinak ngeitu cu bawipa a si ko caah bawipa nu nih pathian nih kan biak pathian nih in kilveng hna selaw nan i tinhmi zong kha tlamtlinnak zong an in pek hrimhrim hna lai timi zong kha thlacamnak he ṭan rak la chin lengmang ko timi kha vun peh chap ta ka duh i Paris. Thank you. Okay, kan i lawm tuk. A si ahcun a herhherh ning in khan ka pasiang nangmah ne biahalnak caan kan rak pek. Kei kha cu biahal lei si lo in te. Ah bihal lei si lo in thapek tawi te ka vun duh hna e. Cik cikhat te fung ka vun tlaih ta la. Okay. Asiahcun um, ka pasiang phone a tlaih a tlaih lio cuama khan um, u le nau hna ke ram chung ram leng ummi u le nau hna bia cah nan duhmi pawl Um, biacahnak caan ah khan uh, kan pek hna. My Teresa an rak thawk hmasa lo, ma cucun holiday in kan nam pathum ning tein zangfah tein rak chim te u law, rak i ruat cia te u. Kinilom ram chung ram leng ah akan tanpi tu tha tha zang si se chova in thecom nak in rian akan tuan pi tu akan akan tel pi tu nan di tak chung ah kan i lawm tuk. Pathian sualnak pe hna seh. Macun CDF a lutmi kan u le kan nau sin zong ah um, lungthul lo tein a hramthok in a dongh tiang kan kalti kan kalti hna lai tiah kan i sawm hna. Macun mipi sinah bia ca ka duhmi cu nan ralkap hi rak kan zum maw? Rak kan zum bak u. Kan i lawm tuk sih. Mipi pawl nih kan rian hi cu kan ralkap kan ralkap pawl zumh ding hi si ko, tha pek ding hi si ko. Kan ralkap pawl an rian an rian tu hi cu a har deuhmi rian si maw, mipi pawl kan rian cu a fawi te sih. Kan ralkap zumh hi a fawi bikmi rian cu si. Uh, zum ko hna usih tiin thazaang kan pek than hna. A season holiday group kha zangfah tein biacah kan duhmi. umtari chakhe te in trap ka bin tua ta na la phung arak lut mi kha ka tlai mi kha zemlo se a dor thare an secretary pa mo doctor sang an secretary pa ne kha tu kan life kar ngai ye a holy te group cha है my teresa te group cha है ते ar ting ni man ve ting li karakin ku tha e te phung ka chan te lo ma kha dak thut man te se te a ar ting hni babi se ma kha nan du le voksa nan hot le ting khat man voksa ting khat man ar sa nan ki chok te le chan ma nol sang e a holy jing te cha ting hni mai teresa ta ting hni kha dor thare secretary tuan le mi henry chan uk thang te min kha Eh, keimah ka tupa si i an kuat hna dingli timi te kha van chim ka duh. Ah, kan i lawm te cun at ah, Paris ne khan atu nai nan bia kha van pe lo cun mah di hin ka van pe ṭhan ve te la ka lawm. Okay, uh, holiday kha bia cah nan duhmi kha cahnak caan rak la u law. Hmailam zongah mipui nan thazaang peknak kan herh rih ko. Nan fati he kan zum ko u. Thazaang nan pek cun kan lung a ṭhawng sin. Khan hmailam zong khe thazaang khe tampi kan pe ko te hau ku du ki lawm. Ni lawm. Paris leh na hau leh piak na hau lim le lo da zan rak kan pe ko la tikas ko nan tha jang pe na thong khan thong tin mai lo kar kan hlang chin kho ko e tikha vun chim mi khas ko e kan chim lang mang ti nam hol sak ta hol hei ti ban tu po kha hal khol hal khol kha solfa bun bun akhan chun abun i fiang ko tikha solfa tu ka bun chi o ka cha bun i fiang ko ti mi tu kha Ah, ka vun nolh ta cun an i fian lo suat ti kha ka vun peh ta duhmi si ah. Pu Van Hnin zong kha na duh ahcun an nih he na vun hal chih kho ko Paris nangman i. Mm. atu nai ke ma ka vun pe ta lai ka naw le cha bicha kha bicha se lon te a tu leo hin zekin tala CDF cheu khat kan hei te la chu te chu bit chim thana kan vun som a hin a rak thu kholo mi tam pi num family security ca hi ti bantuk khan muilang in a rak thu kholomi tampi lak ah khan tuzan le kan ralkap nusal hna nan muilang fiang tein in muilang zo khan nan vun ngam atu bantuk in tlamtling te bia na kan ruah ca khan keima pumpa ka lom tuk timi te havun chim ka du e tu zane hi kai lal pipa pu zabiak le ne khan se fungkhat an ron piak mi hna le atunai an in unau hna i a siharnak mi muan i zalpiak mi hna kha a tlawm te si ko zong ah khan lunglawm tin na cohlan piak lai timi te zong vun nol ṭhan ka duh i zeikin te lai nu nan si a tha der mi nan si ko nan nan lung thong tu ka te atu a kum hnih deng mang si cang na tin nan lu ka le atu i nan thinlung put kan zoh hna ti khan nan thinlung pahan man zor lo a nan thachien na nan nei lo te khan kan upat tuk hna nanmah in umca kan ram lengmi pawl zong ruahchannak tampi kan nei cun hlei ce in atu lebang cu kanmah kan umna America hna cu kan vice president hna nu ko cho an thei thiam ma America ma tluk ram ngan pi hmana hin nu hruainak deuh hin tu kan kal ti ok man ke se kan president pa cha tar chang le a thong lo der thom ngai he nu nu tu ne kan hruai deuh mi kan se mo ma khan an tharak um ko se nu pawl kha tu he ke ma ni ka ruah mi cho CDF a hen nu um hna hlah ulaw pa pawl khi thlakhat thlahnih chung khian ngu lai lo biatak si paris ne ti ma ramla khan te pa lo te hum na silo thali thlanga cun inan tlung di lan man man si di lai nu khe ne num tiga nu khe nu an du hna nu kan du hna ti nak se silo khan zengin tala atlam tling cho thai thiam ma ki hoikom bantuk zong i ser si in thei thiam ma cun a zakin tala tlam tling mi khi si nan ma an far len nan umpi hna za nan ta la tampi zong kan thonak se tia ke mun ka mu cun an man to khol mi tampi nu den rak to mi zong um te khen thin lung ruah nak zong sia nu he ti ke cun nu sin advice nai kala ngai cho e kha bantuk ka si nan mah um ruang pa po zon thonak si ti mi te kha chim ka du e nan tharak um ko ser thong chil mang ko ti mi te kha chim ka du chun mai le zon bantuk biru anak te te kha kan ban nei lai e zai kan te lai nan ma cha zon tha kan ma cha zon tha bian kan ru thong in ram leng mi zong kha kan tham than ve an thai thiam ma nan mui te han ban hua hen zai kan te lai a tu zan he ka bank akhong kan bank khong tlai tu pa he kan pa sor pa he mithi nei ya ra kholo se tu he phaisa long alut mi um lin lai kan zau kholo se kan ma ni khan ma te kha mun chim ku du e nan ma hi bantukin online bian in rak chim te kan ma dong tha jang kan lawe than anan ma man ni tluk kan fale te man ne in le lokal takin nula pa kal takin te ramlak te dum nan ma cha pakhat ma tu hi silo chinin tun mi he kan ram hman tha se law nan mah cu zeihmanh amiak nan hmu le lo rian tha hman nan vanga manga lo khi se an phil mi minung hman khi nan ve se ko mi si sana tin nan mah hman hi tlok ram nan dot tia kan ma no kha tha zang kan la ve than lamang ti mi te kha vun chim ka du pathian in veng ko hna se tuna mai teraza chim man tu khan cdf lu hi thi na khe sdi lo a thi mi zon um lai sana tin

A si ahcun um, a donghnak bik lei ah kan lut le maw uh, zaangfahnak tein Pu Van Hnin kha uh, biachim nan neihmi a um si ahcun biachimnak caan kan rak pek a si lo biahal pakhat khat na duhmi um cun a donghnak bik caah khan maw. sisep he tam ka pek ve ka lom Germany in biahal awk hi in vun hal di cang hna i biahal awk hi tampi um lo smen salak ah online biahal mi te kan vun hal ri ron ha lo te ka ro te a fen ai ni puan lai kong kawa je da kan fa naw la karam la kanan lo ti ni la chun a atu kan naw le te kha kan fa le te kha ramlak nan vun luh hnu in meithal nan mah tin nan i tlaih kho cang maw meithal nan tawng tham maw timi question te kha online nan vun tu tikah kha te kha zaangfan ak nan vun kan chim kho ta hnga maw kan ni laitlang le ṭhangcia mi kan si hlan lio ahcun kan mah chan ahcun pa men i meithal hi du tipo in kan tawng tham kho lo i ha kha khin sakap khi pakuar ha long a um tikah atu a kan fanau le tete zong metal putnak phun le hma nan va phak di tikah metal chan an tong tham ve maw tiah online question an vun tuah cha khan ma te kha zang fanak ten kan let ta tu lo nan chunga kan i lom Um, meithal hi cu nu hi cu zungṭhu deuh zungṭhu deuh kan si i a a a kan pe lo natein um, meithal zei uh, ral deuh ding kan kal hna lai ti cu ready kan si ko. Helo. Si kan i lawm. Cun uh, fenaih hnipuan ah tiah online khan an ti tikah khan ti fenaih hnipuan lai kama ya nan lo nan har sa tuk mo nan foi ma tikhata fen ai ni puan hi cho furpi siven tuk in kan van suk thil hna kan van suk achun aro lo chun avan ro lo chan kan van her mi thil hna avan si achun kan har pa ko na tin athati ko lai siseh ka lawm. Asiahcun Planet caan na vun ka pek ko caah zeipaoh asia tuan an vun kan ṭhutpi mi cungah pathar in kan i lawm tuk ti te kan lunglawmnak vun lauhter chih kan duh i atu lio nan dirhmun ah zei khi dah nan i harh bikmi a si nan bei ah a har ko tiah pumpak nih nan timi a si tite kha pumpak nan zapi te kan vin ka let ta tu te zang fak vin nawl hna um ta ro che ti update kar lak te ka vin tu ta lai a silo zung hin pu zung kan te a pek bual la dai lu chi tuan pang mi se kan upa ne khan pung kan rawn nak cha dollar som nga rak the kan ni lom tuk puzung kan ni lom kun bun pek pek tau se kha e pung kat atunai khan i ka in nan upa ne khan som nga chu an ron chang na tu he som ngan bun ron chap chun pu kep thin ne khan vok zo vok sa en hot mi chu vok sa zo chok om le ma ti vok ta man za de si tian hal na nen bun chim khoma chui kha za de si se le suk ma rong za de si ti mi te mun chim hnik tao

pi tein cuai khat ah thong hei hni seh. Mm. Cun a sum in cun a sum in cun thum nga hi cu tingli ting thum ma si ha tingli dik ka thei hua ha vi lo. Okay, se se se kan lom tuk tingli hrom te. An hal mi hna he kema khoi se an kut bak tin ha lai mo. E ma kha kan lom ti mi te kar la ka bun ten ta ka du te kan lom kan lom. Se se atu nai nen pa nen hal mi na kan bun let than ta ku no. Na vun philh dih cang ma? Na vun ṭhan ta hna. Ah, atu lolo se nan bia hmun ah zeidah a har bik timi te kha ka in halmi hna cu si. hal bik cu keimah ka feeling ahcun mi thil ka tlai lomi hi a har bik. Asi kan i lawm. Cinta a dang ta. Midang tah midang tah tinak a dang ti si lo. Midang midang zong kha Teresa zong kha a chimmi man aa hrawm le ti kha uh, Ace pa nih vun chim duhmi suai e. Meithal bakpi na tah second lia zeidan an herh bikmi tiah nan ruahmi Se a kan zohmi khan tam ngai te nan her mi te nan har mi te khan nan chim khawh ahcun mi thinlung tuan lak in nan chim khawh hau cu ma cah kan sawm mi hna cun thei thiam ma voksa ka ho nan ti rwa voksa le arsa kha chok peng an sang dang ma kha nan chim thiam se le dan ma nan chim thiam lo se le dan ma nan si ko le kha se ral ram ram kam ni kan har mi jo kwan le zin le mai thal se ko Macun kan har bikmi cu atu furpi si tikhin kan umnak hmunhma tlawmpal te uh, a simpi ruah hna van zut pah ahcun tlawmpal te kan har pah ko. Siseh, hmaichhe san na vun kan le i ka lom, cun ka lai holiday ung na vun kan le ka lom. Khaviat kha pherit ke nih question ka duh mi ti set law. na cung nan cungah kan i lawm tuk maw ke kan i lawm tuk pu van hin question na ngaih mi cungah cun na bia chim mi cung zong lungrum nak tampi ka ngei asi ah cun maka kha adang ne bia hal ding cu kan nei ti ro lo da ka te asi ah cu mah vial in khan kan tu zan kan biruah nak cu kan dong ter le maw my teresa zong sna se holy day zong sna se nan cungah tuzan na kan dirpimi cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Uh, nan tha lawng rak thawng peng ko u. Nu nan si ruangah mi ne uh, ral nan do kho lon timi bia in khan uh, nan tha rak der hrim la se nan hol te zong kha rak chim hna u law nan tha rak der hrim la se nu zong ne pan tua tok chu kan tua kho chang pa wa tu tan a hin chun mo kha rak e thei tang ko tin ka zun kan rak bia kan du hna Cun tuzan na kan zohtu mipi zong nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Uh, Mai Teresa zong hna seh, uh, Holy Day zong nan dawt hna e ram miphun nan dawt hna ruangah phaisa zong siseh chawva tlawmpal te nan rak pek mi zong he lunglawmhnak tampi kan ngei uh, hmailei zong ah uh, rungtlang au thong kan rak au tik zongah rak kan join than te u law rak kan telpi peng ko tin kan rak som than hna sin chuma avial in khan tuzan kan interview kan biaruahnak chu kan dongter hna le mang tha tuk hna u